Slam n Lmasiḥ fell-awen ay atmaten ay teysetmatin, lbaraka, leɛnaya n ugellid ameqran ɣef yal yiwen, ɣef yal yiwet. Ssarameɣ tgerrzem, si mkul tama, di Lmasiḥ. Yettubarek Yillu-nneɣ, i ɣ-ifkan tudert, i ɣ-ifkan leslak. Netta i yellan d tawaṣar-nneɣ, d leɛnaya-nneɣ, d tazmert-nneɣ, d lǧehd-nneɣ, d taddari-t-nneɣ. Amen! Bad Cakaka ţ-ţ-ţ-ţ-ţ-ţ-ţ s dan seg wansi d Ṛebbi yid-wen, kra imeslayen aɣ isǧehden, aɣ yawin iwakken ad neṛṣi tamuɣli-nneɣ di Lmasiḥ, nekni d ţ-ţyacin di lewqat agi ineggura, nekni d ţ-ţyacin di lewqat iweɛṛen, deg iqwal n ṣṣwat anga aṭas leḥwaǧ a neţwali, aṭas leḥwaǧ a nessen, meɛna d ayen isseḥzanen axaṭer mačči d ayen aɣ iţawin a nennerni di liman, lameɛna d ayen aɣ issebɛaden ɣef Sidi Ṛebbi. Amen. Akka d-nɣer deg wawal n Sidi Rebbi, tebrat tamezrawt i Wat Kuranṭus ixef wis ɛecṛa, taseddart waḥed u ɛecrin, akken neḥwaǧ ad nreṣṣi tamuɣli-nneɣ di Lmasiḥ, neḥwaǧ ad neɛqel ṣṣut n umeksa-nneɣ, akken t-id-yenna netta s yiman-is, Lmasiḥ s iman-is yenna-d, Ul-inu ssnent ṣṣut-iw. Lmasiḥ bɣan i sin ṣṣut-is, ad nelḥu di lebɣi-s,

Kan wali dagi, ihder-d ɣef tissit n Sidi Rebbi tissit l, akk tissit n leǧnun. Ihder-d tissit d-ikkan sɣur Sidi Rebbi, akk tissit n leǧnun. Ihder-d daɣen ɣef lmakla d-ikkan sɣur Sidi Rebbi, akk d lmakla d-ikkan sɣur leǧnun. Zemren ad d-nwatis daɣen agi s tṛumit acu d-qqaret.

Donc ad teqqimeḍ ad teččeḍ, ad teqqimeḍ am akken kna deg ahellil amezwaru, ur ttɣima ya, ur ttɣima ara am arzg n wemdan, ur ttɣima ya akked imednuben, donc ad teqqimeḍ ad teččeḍ. Et dagi ad nwali d akken Aqeddac Bulus ihedder imasiḥiyen akka am nekni, axaṭer ssexlaḍen Takurant yellan d tamaneɣt lakay di lweqt-nni i Lagrès. Nek Bulus yehder-asen sɣur Sidi Rebbi, yewwi-d imeslayen-agi sɣur Sidi Rebbi, yerra-ten ar wemkan-nsen, inneha-ten, yeṭṭef-asen, yehder-asen s teqseḥ i wakken ad d-uɣalen deg waṭas n tɣawsiwin ar webrid n Sidi Rebbi. Dagi ihder-asen i Seqqaw tzemrem ad teswem si teqbuct n Sidi Rebbi ma yella tettettem si teqbuct n leǧnun, ur tzemrem ad aɣen ad teččem seg uɣrum n Sidi Rebbi ma yella tettettem seg uɣrum n leǧnun. Dagi uqbel ad tili d lmakla n lǧetta neɣ d tissit n lǧetta ilaq ad ẓren belli timaḥa n tiyessetmatin dayen d lmakla akked tissit n rruḥ, ur tettut ara belli Sidi Ṛebbi yenna-d di tektabt n usmekti, di tektabt n usmekti ɣef wis tmanya, tasedda tis tlata, ma cfiɣ, Inak amdan mačči s uɣrum kan a Yidir, lameɛna s mkul awal i d-iffɣen seg imi n Sidi Ṛebbi. Inak amdan ur yettili akka s lmakla n lǧetta, lameɛna s mkul awal i d-iffɣen seg imi n Sidi Ṛebbi. Dɣenk ayen yettaken tudert i umdan s neṣṣeḥ, d lmakla n ṛṛuḥ. Iwakken amdan ad yesɛu tudert n ṣṣeḥ, tudert n lebda, او ansiḍa bed hder f lmakla n ṛuḥ. Akken daɣen lmakla n ṛuḥ n diri, lmakla i d-ittekksen sɣur leǧnun, sɣur lciṭan, tettawi-d lmut. Donc lmakla-agi, uqbel ad tili d lmakla n lǧetta, bien sûr ad nwali dagi même lmakla ad ad ttmuddun d yiseflawen i leǧnun, iseflawen a xeddmen i leǧnun, d ayen i d-ittawin lmut, tettili d lmakla n lǧetta d ṣṣeḥ, ama tettawi-aneɣ ad nettekki di ṭṭabla di ṭṭabla n cciṭan. Lmakla af ṛuḥ n win yemmuten, lmakla yettwaseḥḥren, lmakla yettwaxedmen s iḥeckulen. Dɣuk lecɣal-agi irkli, lmakla yettwaxdamen i iṛebbiten n lekdeb, i wakken ad tɛebdeḍ iṛebbiten n lekdeb di lemqamat, di saddat, agi irkli yettawi-d lmut.

Meɛna uqbel ad nwali agi, ilaq ad nwali dejja lmakla n rruḥ. Xeṭṭay-agi d ayen d-ibanen di laṣel n ddunit. Kečč-it ay atmaten, belli Sidi Ṛebbi yefka-d awal-is i Adem akked Ḥewwa. Ṭṭabla-ines neɣ lmidda-ines, yefka-tt-id i Adem akked Ḥewwa d imezwura. Inehni, yusa-d ɣur-sen Cciṭan, yefka-yasen-d lmidda-ines neɣ ṭṭabla-ines neɣ lmakla-ines, ččan seg-s.

I lweqt-agi n wayen nettidir tura, d lweqt anga Cciṭan ad d-isrusu lmida-ines, ad d-isrusu ṭṭabla-ines i yimasiḥiyen, s wayen akk iḍerrun, s wayen akk ad nettwali di l'internet neɣ d ttawilat yemxalafen, axaṭer ayen i nsel, ayen i nettwali, d ayen-nni ay as-teddun tarwiḥt-nneɣ, d ayen ay as-teddun ṛṛuḥ-nneɣ. s wallen-nneɣ akked yimeẓẓaɣ-nneɣ ad d-ikeččem wayen yellan n Rebbi neɣ n Cciṭan. Kem ayen ad nreṣṣa timuɣli-nneɣ di Lmasiḥ, nleddi, neḍleq imeẓẓaɣ-nneɣ i wawal n Lmasiḥ, d tili tudert. Mi ma yella neḍleq imeẓẓaɣ-nneɣ, neḍleq allen-nneɣ i wayen yellan Cciṭan a ɣ-d-ikeččem. Afagi yessexdam uɛdaw leɣrur, iqeddacen n lekdeb, asselmed n lekdeb, ṭṭabla n lekdeb. Aselmed n Jizabel lemten. Nezmer ad d-nwali yiwet n tseddart n Nuḥ a lɛehd aqdim. Ad d-nwali yiwet n tseddart, ad nwali belli Jizabel, Isabel, tesɛa ṭṭabla Haktab Tigelliden tamezwarut, ixef wis tmenṭac. Donc, Ilya, Nevi Ilyas, yessawel ad d-awin lambiya-nni, lambiya-nni n Isabel, mi muqel acu s-yenna. Ad nɣer di ṣṣdart sebeɛṭac. Kra akken i iwala Acab, Ilya yenna, d kečč d win akken i yerwin Isṛayil, Ilya yerra-yas, Ur rwiɣ ara Israyil, lameɛna d kečč akked wexxam n baba-k i tt-irwin. S tiǧǧin i teǧǧam lumuṛ n Umeɣlal, truḥem tetebɛem ibaɛalen, tura ceggeɛ i d-tesnejmaɛeḍ Israyil meṛṛa s adrar n Karmel, rebɛa meyya u xemsin n lanbeyya n Baɛal akked rebɛa meyya akked rebɛa meyya-nni n lanbeyya n Acira i itetten ɣer ṭṭabla n Izabel. Ad nwali dagi Jizabel neɣ Izabel yellan d tameṭṭut n Baɛal, lmeɛna-ines Baɛal i d argaz-iw, tesɛa ṭṭabla, tesɛa lanbeyya, ad ten-tesseččay. Lmakla yettunefken i leǧnun, aselmed. Donc, uqbel ad t-nwali d lmakla n lǧetta, ilaq ad nwali d aselmed, d axemmim, d ṭṭabaɛ n cciṭan deg ixemmimen. I Sidi Rebbi tettuta di lɛehd aqdim, ma tɣen di tektabt n tuffɣa, di Ligzod. Ifka-d Sidi Rebbi i wegduden at Isṛayil i Musa, s ttawil n Musa, ifka-d, inna-yasen ad d-xemmem ṭṭabla n iɣerman, aɣrum n Sidi Rebbi i yellan di Lǧameɛ Iqedsen, axaṭer Sidi Rebbi ibɣa a ɣ-isselmed belli amdan mačči s uɣrum kan ara yili, lameɛna yesɛa i aɣrum-is i ɣ-d-ifkan Idir yis. Aselmed d tidett, asekkud iseḥḥan i d-iǧǧa Lmasiḥ, i ɣ-d-iǧǧa Sidi Ṛebbi deg wawal-is. Nekk mačči ayen ufiɣ kan ad t-seblaɛeɣ, ayen walaɣ kan ad t-seblaɛeɣ. Ilaq ad meyyzeɣ, ilaq ad issineɣ, ilaq ad ɛeqleɣ, ilaq ad ẓalleɣ, D lḥeqq-nneɣ ad neẓẓal ayen nsel, ayen nettwali, ma d ayla n Sidi Ṛebbi neɣ ala. Nekk aql-aɣ di lweqt anga ulac inelmaden n temdint n Biri, ulac wigi ad iyi-ssenqaden, ulac wigi ad iyi-ttmuqulen. Nekk, Isabelle tesɛa ṭṭabla, maca d ṭṭabla-ines. D ddnub d nǧassa, d ayen akk icemten, d ayen yettawin ar lmut, d ayen yettawin ǧahennama ar lehlak, yettawin ar lmeɛṣiyan, d ayen yettawin ar si Ṛebbi-ten n lekdeb. Kker seg aṭas uselmed n leǧnun i yeqwan, aṭas uselmed n lekdeb i ileḥḥun gar yimasiḥiyen. Di Misina, Bulus iwet Kuruntus, Ur tezmirem ara ad teččem. A gma, ur tezmireḍ ara ad tesweḍ si teqbuct n Sidi Ṛebbi ma yella teṭṭseḍ si teqbuct n leǧnun. Ur tezmireḍ daɣen ad teččeḍ seg uɣrum n Sidi Ṛebbi ma yella teṭṭseḍ seg uɣrum n leǧnun. Muqel anwa ara tḍefreḍ, ma ad tḍefreḍ Sidi Ṛebbi, ma ad tedduḍ s wawal n Sidi Ṛebbi, ad tḍefreḍ tidet, ad teṭṭixreḍ i inǧil n lekdeb, ad teṭṭixreḍ i wayen yettawin ɣer leɣrur. Yettawna lmut, ayen yettawna lekdeb, ayen yesseččayen tanefsit, ayen yesseččayen ddnub deg-neɣ, ayen ad t-yesnernayen, ayen yesseččayen lerwaḥ imeɛfan, neɣ ad teččeḍ si lmakla n Sidi Rebbi yeṣfan, zeddigen, yettawna tudert, yettawna leslak, yettawna rfed amidag nneɣ yal ass. Seg iqqu usselmed, YouTube, Facebook, ulac ur nesselt ara. Qwan irebbi-ten n lekdeb, qwa usselmed n lekdeb, gar yimasiḥiyen. Akka t-id-yenna Bulus i wat Kuṛentus yellan d imasiḥiyen. Iwweḍ armi s-yenna Bulus, yenna-yas, Wigan i tḥesbem d aṛṛusul d iqeddacen n lekdeb. Aṭas i tḥesbem d iqeddacen, at meḥna tiyessetmatin, ad tettwalimt armi d iqeddacen, d iqeddacen n lekdeb. Parce que sselmaden ara tidet. Ama s trumit, ama s l'anglais, ama ɣas cebḥen, ɣas akken s wa ad yini. Ama s teqbaylit, ama s taɛrabt. Senqed! A gma weltma. Sami d yiwen ad k-isɣim ar ṭṭabla, ar ṭṭabla n lejnun. Ar ṭṭabla n lerwaḥ imeɛfan. Ili-k am Daniel. Ad nɣer

Netta i iḥarben ɣef tɛeṣṣabt-iw. Akka, d tagi d lmeɛna-ines. Donc, amḥareb n Nibukadnatsar, neɣ rruḥ yellan deffir Nibukadnatsar, d, d lǧenn, d rruḥ amaɛfun. Et Daniel ur yečči ara. Ahd neɣ ahd sdaɣ tis tmanya. Ixef amezwaru, tasdaɣ tis tmanya. Daniel yeṭṭef leqsed ur yessenǧas ara iman-is si lqut i itett ugellid akked ccarab i itess. Yessuter i umeqqran n yimexsiyen ur t-yettseyyif ara fell-as ad yessenǧes iman-is. Twalem? Ili-kam Danyal a gma-w. Danyal mi yebḍa Babilun, Babilun yettmettilen yettmettilen anga neɣ yellan d amkan i ṛebbiten n lekdeb, anga yettɛebbeden iṛebbiten n lekdeb. Yettmettilen Lantikrist, aɛdawen n Lmasiḥ, anga qwan uselmed, anga iqwa uselmed n lejnun. Anga nni bu, nni bu, neɣ rruḥ ameɛfun isselṭen, deg lerwaḥ imeɛfan sselṭnen, Babilun tettemtil-d la confusion, amkan asexleḍ, asexreb. Babilun tettemtil d isem tawwurt i leddin urebbit, Manwa Rebbi tarebbit lekdeb? I Daniel yeṭṭef leqsed ur yessenǧas ara iman-is s lqut i itett ugellid. Anwa i dayman yettwali ɣur gi lqut, lmakla, ṭṭabla? D imi-s yenna Dawud di Psaume Lantarunes, Tesrusuḍ-d lmida zdat n yiɛdawen-iw, tethineḍ aqerru-w s zzit, taqbuct-iw tettfeggiḍ. Parce que Ameɣlal ifka-aneɣ-d ṭṭabla-ines, ifka-aneɣ-d Lmasiḥ, ifka-aneɣ-d lmakla-ines.

Darius, i wakken-nni asxem taxasafit i Danyal, sufɣen-d lqanun kra n win ay ẓẓalen urebbit niḍen mgal agellid Darius, ilaq-ik tiẓulla akk ad ttuncekta urebbit-nni yellan deffir Darius, Danyal yugi i ttẓalla i Umeɣlal, yeṭṭef leqsed u yessenǧas ara iman-is. Ma kra n win ara k-yawin Ad tɛebbed Arebbi tennekdeb rwel. Anga tesriḥeḍ amdan ad d-ittbanen rwel. Anga tseḥḍeḍ rriḥa n lmut rwel. Lḥeqq-ik ad tẓalleḍ gma weltma, ayen akken ad tesleḍ ayen akka ad twaliḍ ma d ayla n Rebbi neɣ ala. Neɣ kan ḥader iman-nneɣ ay tmehna tiysetmatin. Ad nḥader iman-nneɣ ili-k am Danyal, ili-kem am Danyal. Ur tett ara si lmakla ineǧǧsen. Ur ssenǧas ara iman-ik. Ur senǧas ara iman-im. Ṭṭef leqsed ur senǧas ara iman-ik. Ur leḥḥu ara s yiḥulfan, ur leḥḥu ara s tnefsit. Wali acu i d-iwwi wayen ixdem Adem akked Ḥwa mi ččan si ṭṭabla n cciṭan. Mi yuɣen awal i cciṭan, ǧǧan lmida n Sidi Ṛebbi, ǧǧan ṭṭabla n Sidi Ṛebbi, ṛuḥen ar ṭṭabla, ar ṭṭabla n cciṭan. Iwwi-d lmut, iwwi-d deɛwessu, iwwi-d lehlak, iwwi-d lɛiqab, ayen akka iḍerrun ass-agi di ddunit, syin i d-ikka. Yettkemmil ar ass-agi. Donc ili-k d win ireṣṣan deg uselmed, di la saine doctrine, deg usekkud iṣeḥḥan. Lmakla n ṣṣeḥ, ayen ara k-yeǧǧen ad tdummeḍ, d awal n Lmasiḥ. Wali d acu d-yenna Lmasiḥ. Nekk qqareɣ a nadi ligliz neɣ nadi a a pasteur, mačči d wagi lmissage. Mačči d tagi d tebcira, mi d tebcira nadi Lmasiḥ. Reṣṣu di Lmasiḥ. Wali acu ɣ d-yenna Lmasiḥ. Lmasiḥ yenna-yasen, d nekk i d aɣrum i d-yettaken tudert. Win i d-yusan ɣur-i yettuɣal ɛad di llaẓ, win yumnen yis-i ur yettuɣal ɛad ifad. Twalam anwa i lmakla tissit? Toujours! Lmakla n Rebbi akked tissit n Rebbi. Lmasiḥ i k-iqad, Nekk i d lmakla, nekk i d tissit. Kwan nkemmel ar zdat, ad naf, ad naf Lmasiḥ ihdeṛ i yinelmaden-is, yenna-yas, I kenwi ur tettṛuḥum ara? Axaṭer aṭas i t-yeǧǧan mi yesselmad

Ǧǧan tilkli aseqqan wagi waqil yedderwec. Après nni s inelmaden-is i kunwi tebɣim ad truḥem? Ata ad d-nɣer dagi. Lmasiḥ yezzi, Yasuɛ Lmasiḥ yezzi ɣer tnac inelmaden-is yenna-yasen, Ur tebɣim ad truḥem ula d kunwi? Semɛun Buṭrus yerra-yas, A Sidi, aniɣer ad nruḥ? Ɣur-k i yella wawal n tudert. Nekwni nesɛa laman deg-k, neẓra belli d kečč i d imqeddes, d amceggeɛ n Sidi Rebbi. neɣ d kečč d imqeddes tu es le saint d keččini yellan d rebbi yeddren i d-iceggeɛ si daɣen d keččini i d-yewwin aɣrum d tudert d kečč i d-yewwin awal d tudert Smaɛun Buṭrus yenna-yas Smaɛun Buṭrus yeɛqel ula d kečč a gma weltma ɛqel yerra-yas a sidi anwa aniɣer ara nruḥ aniwur ɣur ara nruḥ Ɣur-k i yella wawal n tudert, ɣur-k i tella ṭṭabla n tudert, ɣur-k i tella teqbuct n tudert. Nekk a gma weltma ur tezmireḍ ara ad tesxelḍeḍ s wa, aql-ak-id di tidet neɣ di lekdeb. Ur tezmireḍ ara ass-agi ad tedduḍ di tidet azekka di lekdeb. Tzemreḍ ad tesɣelṭeḍ ad tesxesreḍ, mais ma yella tdumeḍ di lekdeb, donc aql-ak-id tnekreḍ tidet. Mais ma la tḍummeḍ di tidet, donc aql-ak-id trewleḍ-d ɣef lekdeb, trewleḍ-d ɣef ussexreb, trewleḍ-d ɣef lmut, trewleḍ-d ɣef ddaɛwessu, trewleḍ-d ɣef lǧahnama. Kafagi k-nhuɣ, ad kem-nhuɣ a weltma, kan ad tiliḍ am Daniel. Ur ssenǧas ara iman-ik s lmakla n Nibukadnatsar, Nebu, yellan d aselmed n leǧnun, yellan d amekkan anget imdanen ttekksen tamuɣli-nsen seg Umeɣlal, Rebbi yeddren kan ttaren s irebbiten n lekdeb. Yellan d amekkan n tkelwa, l'esclavage, d amekkan n leɛtab, Babilun, d amekkan n tkelwa, d amdan anga ad ttawin ɣer l'idolâtrie, anga ttawin imdanen i wakken ad ččen si lmakla ineǧsen seg seflawen yettunefken i leǧnun. Ḥader iman-ik seg wayagi. Akken t-id nniɣ daɣen, yezmer ad yili d lmakla n leɛwayed i xeddmen aṭas leɛwayed i nesɛa di tmurt-nneɣ, lmakla di temqebrin, aferruḥ n win yemmuten, lewɛadi di temqebrin, qwant leɛwayed n diri, anda imdanen ttɛebbiden wid yemmuten, kečč rwel ur ttkayad i lecɣal-agi.

n tidet s kečči dɣa n tudert, kečči d tissit n ṣṣeḥḥa Lmasiḥ, ur nebɣi a nḍeɛ, ur nebɣi a nenga. Ɛawen-aɣ i wakken a ndum di tidet, fek-aɣ a nɛeqqel yal ass s rruḥ-ik iqedsen i wakken a ndum di tidet, i wakken a ndum deg usselmed n tidet. Kra n gma neɣ n weltma i yellan di la secte ad d-islen, kra n gma n weltma i yettwaɣurren s usselmed n lejnun, asselmed n lekdeb, ssufeɣ-it-id. Yasuɛ Lmasiḥ err-it i ddaɛwa-k s kra n gma n weltma yettwaɣurren s iqeddacen n lekdeb, s lanbeyya n lekdeb. Serreḥ-asen-d a Yasuɛ Lmasiḥ, serreḥ-asen-d wugad akk yettɛeggiḍen ɣur-k s tidet, wugad yettnadin fell-ak seg wulawen-nsen, mačči wugad yettnadin ɣef wayen ifennun neɣ ɣef wayen i d-yettbanen sufella neɣ ɣef wayen Yettaɛǧaben yimdanen neɣ yettaɛǧaben i tnefsit a wid yettnadin a Yasuɛ Lmasiḥ akken a k-ḍefren kečč, ked nadin a k-sferḥen kečč. Sellek a agdud agdud-ik a Yasuɛ Lmasiḥ, sellek arraw-ik d yessi-k si tkerkas n Cciṭan. Ili-k am Danyal a gma a weltma, ili-ken am Danyal, ili-kent am Danyal a tiysetmatin. Lbaraka n Lmasiḥ fell-awen.